Balaan namarratti hin mul'atin sirratti haa mul'atu. Gurbaa jismiin gara si haa galu yoo jenne hin tayaa? Saalli kee harka Rabbii jira sagaraa fi fincaan hin qabatin qaamni kee yoo jenne hin tayaa? Dhiiroo guyyaa har'aa kana akka malee abaarame abbaan kiyya tokko viidiyoo narra waraabanii akka malee na abaaran dhugaa rabbii sadarkaa ani itti viidiyoo sana dhaggeeffachuu dadhabe hedduu natti ulfaate. San irraa kan ka'e amma mataan kun na dhukkuba dhugaa rabbii. Ani arrabaa fi jecha namaatirraa dantaa hin qabu garuu abaarsi ustaaza sanii gar malee natti ulfaate wallaahi laazim. Kana caala illee anaan kan na yaachisu maal seeta? Ani hanga jireenya addunyaa kana irra jiraadhu waan dhugaadha jedhee yaadu dubbachuu irraa duubatti hin deebi'u yoonin dogoggore illee. Aayyoo fi abbaan na dhalte dogoggora qaban jedhee yoon yaade dhugaa sana dubbachuu irraa duubatti hin deebi'u. Haaluma kanaan wajjiinuu yoo kanin abaaramu taate diqqaan kiyya, guddaan kiyya, abbaan kiyya, haati tiyya, obboleeyyan tiyya yoo kan na abaaran ta'e, yoo kan nan qusanne ta'e, jireenya addunyaa kanaa akkamiin haa jiraadhu? Moo gad dhiisee gara lafa dhuga'aa jedhamte sana godaanu? Dhugaa Rabbii hedduu natti ulfaate. Kabajamtoota obboleeyyan keenna Assalaamu Aleykum Warahmatullaahi Ta'aalaa Wabarakaatuh Nafsee tiyyaa fi isiniillee sodaa Rabbii dhaamaa Rabbiin sodaadhaa. Balaa fi rakkoo fi cinqaa, deegaa fi hiyyummaa daara aakhiraa ka sodaa Rabbii dhabuudhaan namatti dhufu beekaa Rabbiin keenna sodaa ufii dhaame, dhawaata duraatii fi ka ammaatii fi ka boodaatiille Rabbiin sodaadhu. Waan hin beeyne qaaqaa jirtaa sodaadhu Rabbiin, waan hin beeyne dalagaa jirtaa sodaadhu Rabbiin. Maaxariin badduun faachoo ufii nyaatti jedhanii. Nafsee zollomamte qaalii isii seene Rabbiin Ani zaalimtootaa qaba qaba jedhe Rabbiin keenna subhaanah. Akkay jedhe Rasuulli aleyhi salaatu wassalaam Rabbiin zaalimaa qaba qaba jedhe. Alaamanaan itti bal'isa jedhe. Diinaa fi diina di, diina maal qabaa miti diinaggeedhaan itti bal'isa jedhe. Ilmaa ilmoo isaa qananiisa jedhe. foyyee isaa godha jedhe zaalima gaafa qabe ammoo hin haxxifatu. Zaalima waan inni dubbatu, waan inni dalagu, iftuu dukkana waan inni oofu osoo argu dhiisuun kiyya kuni akka waan ani isan arginiitii fi qufa isan qabne akkasitti hin fakkaanne yaa nabiyyii kiyya jedhaan rabbi.

Daanga kuttootii warri harka na didee na harkaa yaa'ee, ajaja kiyyaaf ajaja Rasuula kiyyaa keessaa yaa'ee waan fedhe dheedee dhugee galu kun akka isaan jaaladheeti isaanitti hin fakkaanne. Innamaa numlii lahum liyazdaaduu ithmaa. Wanni ani isaanii bal'isee, isaanii qananiisee, qaba isaanii qabuuf, akka isaan gosa yakkaa kullii carraaqatanii dhufanii fi qiyaamaa. Akka jedhe Rabbi aayaa ofiitiin. Fi aakhiri suulati aala Imraan. Dhaqa achitti ilaala. Amaxanyootiin warri kaleessa Rabbooma himachuu ture Rabbi anaa meetu, mootummaa himachuu turan mootiin anaa meetu wayta Rabbi jedhe.

Ummanni kun wayita didu maal jedha anbiyaan rabbii kun dallansuu takkaan dallanin dallanee rabbi hin dhaqu ani. Aadamillee cubbuu tanaan namni isin gahe ana malee jira muka rabbi irraa na dhoogge dhandhame seenaan natti ka'uun oolu hin dhaqu jedhe. nuuxillee maa sabbaruu dhabdee ummatatti halaaka kadhatte rabbi naan jedha rabbi dallansuu takkan dallanin dallane hin dhaqu jedhe seenan na garagalfama nabiyyallaahi ibraahim abbaan anbiyaa'a kaliilli rabbii sunillee gaafa taabota cire Xixiqqoo xaragee tawayyoo qabdu xaragee guddicha hambisee harmoo isaatiitti qottoo fannise. Maaltu kana dalage aalihaa teennati jennaani wayita isa gaafatan guddicha kana tahuun oolu yoo ka dubbatu taate mee miidhama kana maa raawwate gaafadhaa jedheeniin. Anuma dalage maa naan hin jedhin rabbi yoo jedhe waan himuun qabu hin dhaqu jedhe Ibraahim kana kana ma'asiyaa godhee kana cubbuu godhee hikmaa da'awaa kana cubbutti lakkaa'ee kulliin anbiyaa'a akkasitti didaniit nabii keenna bira dhaqan ati namni har'a waan hin beeyne haasoytu ka waan hin beeyne dubbattu maal himta rabbitti gurbaa jismiin gara si haa galu yoo jenne hin tayaa Saalli kee harka rabbii jira sagaraa fi fincaan hin qabatin qaamni kee yoo jenne hin tayaa. Dhukkuba afaan hin beeknee fi fala hin qabne kas hin ajjeefneen. Alaa gali manatti hiriyyaa keessaa yoo siin jenne hin, hin tolaa. Da'waa teenna lugaamte. Ibiddi jahannam si haa lugaamu yoo jenne hin tolaa. da'awaa teenna dura dhaabatte hamilee tantee kulli balaan si dura haa deemu fuula keessa ayse haa deemu yoo jenne hin tola maaltu sii fi da'awaa teenna walitti fide lafeetiyya inni nuu sin dhiisu inni nuu deebii nurraa kenna anat deebii kenna jedhe rabbi qaalii seene Erbee ajaa nutti uffiftee biyya keessa nu baasuu barbaaddee? Erbeen ajaa sitti haa uffifamtu. Daftee hin du'in funyaan si haa qabatan yoo jennu hin tolaa? Maaxariin badduun faachoo ofii nyaatti jedhani. Gadaa Umarii ilma Khaxxaab radiyallahu ta'ala an Sa'ad ibnu Abii Waqqaas biyya tokkotti shuume Umar. Sa'ad ibnu Abii Waqqaas saahiba qaadisiyyaati leenca rabbi uume lafa tana keessatti. Biyyi sun moototii ofii yoyyomata jaalata. Akka har'a gurbaan nutti ka'e kun godhatu kana. Rabbi nutti si kaase. Carraaqi. Walaakin hin seenahin gaafa balaan si hallanyeeffate. Hin nadaamahin gaafa balaan si hallanyeeffate. Gaafa dhibdeen nikaaha sitti hidhatte. Gaafa deegaa fi hiyyummaan tuurmana umrii waliin akka gaaddidduu teetiittitti si jala deemte hin seenahin ofii amma sii himne sirraahi nuuf da'waa teenna jidduu lamaan hin seenin birrii ittiin hin nyaanne budassi nyaata teessuma ittiin hin laallanne budassi nyaata faaruu namaa ittiin hin barbaanne budassi nyaata maqaa nun beeyne nutti uffifte dhibdeen afaan hin qabne sitti haa uffifamtu hin jennu maa inni inni maqaan bilisiginnaa kaati nutti uffiftu siyaasaa diina malee siyaasaa namaa oofnaa nuti siyaasaan mootummaa akka abbaa qabuun beeytu siyaasaan diinaa ammoo akka nu qabuun beeytu waan dhiirti duraa nutti hin argin nutti argite Balaan namarratti mul'atin sirratti haa mul'atu. Waan dhawaanni gugurdaan ulamaa fi hayyootiin biyya teenna nutti hin argin nutti argite. Osoo nu akka namaa mana hin ijaaratin, osoo akka namaa makiinaa ittiin hin yaabbatin, osoo akka namaa teessuma ittiin hin laallatin, osoo hambaashaa nyaannu rabbi nutti si kaase. Afaan jawwee keessa buute du'aata islaamaa biraa deebi'i.